Malta u Għawdex mogħnijin b'attrazzjonijiet u lokalitajiet ta' kull bixra. Iżda ħafna huma l-irkejjen li, għalkemm rari ssibhom fl-itinerarju, fihom ħafna x'jiġi esplorat. Fl-episodju tal-lum niltaqgħu ma' Charmaine Bugeja, gwida turistika lokali li toffri firxa wiesgħa ta' tours differenti madwar il-gżejjer Maltin.
Jiena mindu kont żgħira, Sbejt naspira li nsir gwida, però mbagħad il-quddiem meta inti tibda tikber tara li dan dan mhux biżejjed u inti iktar ma tkun taf, iktar ma ma tfittex ċertu korsijiet, iktar tista' tissaħħaħ akademikament. Kont għamilt niftakar diploma in tourism management xi għaxar snin ilu jew ħdax issa. Mbagħad Kien hemm qisu l-opportunità li nieħu l-kor nidħol università. U meta dħalt università, wieħed mill-korsis li kien laqatni kien propju dak tal-istorja. Ġifieri għamilt tliet snin kors, għamilt sena oħra biex nkun nisallaħħaq kelli t-tifel żgħir dak iż-żmien u total ta' erba' snin gradwajt bħala historian fl-2020. Bħala gwida kelli bżonn il-kors mill-ITS. Niftakar dak iż-żmien kont għadni kif lestejt kors ukoll ftit qabel tal-travel agency. Attwalment dak kien l-ewwel kors tiegħi l-ITS. Imbagħad bdejt naħdem u mbagħad għamilt il-kors ta' gwida part-time. Naħseb il-fatt li trabbejt il-belt imdawra B'dawk il-binjiet sbieħ kont immur il-library, kont immur ħafna postijiet meta kont żgħir u naħseb tant kienet impressjonatni l-ħaġa li bajt bajta kemm kont naqra l-brochures dak iż-żmien l tiegħi kienet kollha l-uffiċċju il-belt u l-ommi kont ngħidilha ma nitla' sem fuq U kont nispiċċa nara l-brochures tal-hotels u tal-affarijiet, però naħseb illi meta taħdem ehm, is-settur tat-turiżmu ehm, jiena jiġbidni ħafna għaliex tiltaqa' ma' ma' nies diversi, ma tkunx taf fil-fatt ma' min ma' li ma' karattri ħadd iltaqa', ma' li ma' nies ħajibqgħu jħallu impatt f'ħajtek Ġieli ssir ħbieb u tibqa' ħbieb. Ġieli jkolli gruppi, jogħġbuni ħafna l-gruppi li li jiġu hawnhekk għat-tempji. Ħafna drabi jkunu mill-Amerika u jkoll jkunu open minded and and u jibdew jaraw u jħossu ċertu affarijiet li aħna xi kultant neħduha for granted. U ġie dawn in-nies tant ishom ikunu miftuħin, they are open, they are open to connect li tispiċċa ħbieb magħhom u tagħmel ħbiberija li ma tispiċċa qatt. Biex taħdem bħala gwida jrid ikollok ċertu karatteristiċi fejn inti trid tadatta, trid tifhem u tkun eh, anki ċertu bidliet li jkun hemm fl-aħħar minuta trid tkun kapaċi sek tara kif ħa kif ħassolvi il-problemi. Dejjem wieħed irid ikun iżomm ruħu kemm jista' jkun formali imma friendly, iżomm huwa bilanċ interessanti, imma iktar ma tkun taf lingwi, iktar ma tkun konfidenti fik innifsek, li tkun inti fl-aħħar mill-aħħar inti l-ambaxxatriċi ta' pajjiżek. Ġifieri irrid ikollok ċertu skills bħalma semmejt il-continuous personal development, dak ħajjajnek, għax inti tkun kapaċi titkellem xi kultant joħorġulek b'affarijiet, għalhekk qed ngħid l-ewwel ħaġa li ġiet moħħi tittadatta. Ma naħseb illi kwalitajiet nemmen illi kull gwida huwa differenti, ġifiri mawx eżatt, għal-kemm l-itinerarju u l-kontenut ikun bejn wieħed u ieħor l-istess, però mbagħad il-personalità tal-gwida huwa dak li joħroġ jew li jagħmel impatt fl-aħħar tal-ġurnata. Dan ix-xogħol joffri ċertu opportunitajiet li inti Taf kemm taf, qatt ma taf biżżejjed. Xi kultant, avolja tkun ilek sbatax-il sena taħdem bħala gwida, ikun hemm mumenti fejn xorta waħda trid tiċċekkja, tiċċekkja xi ħaġa u jekk ma tkunx taf, aħjar tgħid ma nafx ħa niċċekkja u mbagħad tiġi lura bir-risposta milli tivvinta. Ġifieri dik xi ħaġa li ma nagħmilhiex, ma nikdibx, ma naqbadx u nfajjar xi ħaġa bl-addoċċ, naħseb dik hija Xi ħaġa li titgħallem biż-żmien. Fl-2008 Charmaine kienet il-pijunierja tad-Dark Tours, itinerarji li jesploraw l-istorja ta' postijiet mhux tas-soltu, b'żewqa ta' misteru. Filwaqt li dawn it-tours jedukaw lil dak li jkun dwar id-diversi lokalitajiet madwar Malta, għandhom ukoll il-għan li joffru esperjenza kurjuża li jqanqlu s-sensi.
Jiena bħala gwida, Nagħmel tours kemm ta' filgħodu, dak li jissejħu run of the mill tours madwar Malta, Għawdex, skont x'ikollu bżonn il-klijent. Però bħala se ngħid fil-karriera tiegħi ta' gwida dejjem fittixt li nkun innovattiva u nfittex ix-xogħol jiena. Għaldaqstant sibt niche tista' tgħid waħed isejħilha dark tourism. Għaliex hawn Malta l-istejjer tagħna huma bosta u hawn ħafna fejn timraħ fejn jidħol eh, the dark side of history u Wara sentej li l-ħaqt gwida bdejt infittex illi niprofa nipromuovi dawn ċertu postijiet li għandhom storja. Konnessa ma' sedi, fejn wieħed jaf kien hemm ċertu tbatija, setajt ċimiteri, monumenti illi forsi huma linked ma' eh, ċertu stejjer, ċertu personaġġi li għandhom l-istorja tagħhom tal-ħajja tagħhom li tista' taqa' taħt dan din il-kappa ta' dark history. Ġifieri, mbagħad hemm il-lat l-ieħor, il-lat tal-paranormal. Ikollok nies li huma interessati fuq dak li lin mill-istorja U allura bdejt jisni nista' naqqadhom taħt misto history sejjaħtilha jiena, għandek misteru, għandek storja u taqgħadhom flimkien. Dawn mhumiex għall-barranin biss, huma pjuttost l-guests tiegħi jkunu lokali, hawn nix għal dawn l-affarijiet. Bdejtu bħala mixja fil-belt, trabbejt il-belt allura qisni kelli dejjem dak il-konnessjoni ma' tfuliti, mal-istejjer tan-nanniet tiegħi, stejjer personali li ġieli ma ssibx fil-kotba. U ma' kull sena li għaddiet, din hija tnax-il sena, mhux iktar issa, kull sena dejjem noħloq itinerary ġdid, noħloq post, nfittex ħafna nagħmel riċerka tiegħi. Ħafna drabi riċerka tinvolvi niltaqa' ma' nies tal-lokal, naqsam stejjer, kun hemm interaction, kun hemm networking, ġifieri saru parti essenzjali mid-dinja tal-guiding tiegħi, nħobb nagħmilhom, nfittex dak l-att ta' storja, misteru, ġieli nkun daqsxejn iktar riskjuża, nieħu riskju, nkun avventuruża u noħodhom f'ċertu postijiet li ma jistgħux normalment iżuru matul il-ġurnata. Ovvjament filgħaxija jkollok iktar atmosfera, dak li jkun jista' jġib ix-xemgħat, jekk imorru f'xi post mudlam jużaw it-torches, però ma jkunx hemm communication mal-ispirti, jiġifieri dak mhux il-mertu tiegħi, dak mhuwiex il-xogħol tiegħi, imma ħafna nies sfortunatament iħawdu ghost walk ma' ghost hunt. U jien hemmhekk nagħmilha ċara li this is not a ghost hunt, imma se naraw, se niskopru, se ġieli nesperjenzaw xi affarijiet. Il-postijiet Ivarjaw mill-Ċittadella Għawdex, l-Imdina, ż-Żejtun, ħafna stejjer, ħafna stejjer sbieħ. U nemmen li huwa suġġett li fett kburija li bdejt bdejtu jiena illum il-ġurnata u ħafna kompetizzjoni bħal kollox. Però again, nemmen li dak li nista' noffri jiena mhux ħa jkun eżattament bħal dak ta' kif kif kif forsi ħaddieħor jista' iwassal l-istess messaġġ. Fejn jidħlu l-ambizzjonijiet għall-futur, Charmaine tixtieq toffri attivitajiet għat-tfal fejn tgħaqqad flimkien personaġġi storiċi, il-flora, il-fawna u l-kultura. Tkellimna ma' Charmaine dwar dawn l-attivitajiet edukattivi li fihom qed tikkunsidra wkoll li tinkludi l-bina. Jiena dan is-sajf għandi l-ħsieb li noffri tours speċjali għal tfal żgħażagħ tista' tgħid tal-età tat-tifel tiegħi. Jiena t-tifel tiegħi għadu kif għal 11-il sena, narah interessat ferm fin-natura u l-kultura u għalhekk ġieli biex niċċajta jiena kont ngħidlu ara Ġanluka Nagħtu kultura, nagħtu kultura hija terminu illi tajt lilu biex meta jgħidli mami ħudni law, mami ħudni lem, u ninduna li dan jista' jikkombina dawn l-affarijiet mal-kurrikulu tal-iskola. U għalhekk minn dan il-ħsieb ħelu nibtet l-idea illi nibdew dan il-proġett flimkien, jiena u t-tifel tiegħi, jiena bħala gwida u hu qed itini l-feedback tiegħu għal tfal tal-età tiegħu biex immorru postijiet kemm b'interess fil-flora, fawna li ssib f'dan f'dawn is-siti differenti, diversi. Inżuru postijiet fejn forsi mhux daqshekk popolari, ħa ngħid hekk, ma' li fejn jieħduhom it-tfal tal-iskola. Min-naħa l-oħra huwa xi ħaġa tas-sajf, inżommu f'moħħna li forsi nibdew kmieni, ma jkunux twal ħafna, nżommuhom ta' sagħtej, tlieta. Il-ġenituri mistiedna wkoll, anzi kważi kważi aħjar li jkun hemm il-ġenitur ġenitur jew inkella carer magħhom u nkunu nistgħu nabbinaw xi ħaġa edukattiva. Xi ħaġa ta' interess għall-età tagħhom għax xi kultant isu hawn gap. Allura b'dan il-mod nkunu nistgħu noffru xi ħaġa differenti, divertenti u edukattiva wkoll. Importanti li tfajla li għadha qed issib il- l-linja tagħha, kif ukoll nisa li forsi waqfu jaħdmu għal ftit minħabba familja, minħabba raġunijiet oħra u jridu jidħlu fid-dinja tat-turiżmu, eh, ikunu lesti li jilqgħu l-opportunitajiet li hawn illum il-ġurnata u iżjed opportunitajiet, iżjed korsijiet eh, mill-li kelli jiena forsi meta kelli 18-il sena. U jekk għandek il-ħajra U hija, nista' ngħid, huwa settur sabiħ ħafna, jlaqqgħek ma' ħafna nies, tista' toħroġ il-karattru tiegħek u ssir persuna aħjar.
Issa li ħaditna fuq vjaġġ fil-ħajja tagħha, wasal il-waqt li ngħidu saħħa lil Charmaine biex tibda tħejji d-diversi avventuri li tieħu ħsieb. Iżda l-avventura tagħna tissokta fl-episodju li jmiss. fejn ningħaqdu ma' mistiedna ġdida u nsiru nafu aktar dwar ir-rwol li taqdi fl-industrija tagħha. Narawkom!
Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.